waqt il-Festival Nazzjonali tal-Ktib li din is-sena hija tisir online ovvjament minħabba l-pandemija u nirringrazzjaw lill-Kunsill tal-Ktib li xorta waħda qed jorganizzah b'dan il-mod. Illum għandi lil tliet pubblikaturi miegħi għall-attività Il-Pubblikaturi Jgħidu Tagħhom. Għandi lil Chris Gruppetta mill-Merlin Publishers, lil David Bezzina mill-Horizons u lil Joe Mizzi li qiegħed magħna b'kollegament live minn Għawdex mill-Klabb Kotba Maltin. Bonġu. Bonġu lilek. Bonġu. U grazzi ħafna tal-istedina, tal-ilqajt tal-istedina tagħna. Ħa nibdew mill-bidu, jiġifieri minn fejn intom dħaltu fis-settur tal-pubblikazzjoni. Nixtieq nistaqsikom kull wieħed minnkom kif dħaltu f'dan is-settur, kif sirtu pubblikaturi? Forsi nibdew bik, Chris. Mela, issa ilu ftit. Ma nafx għaliex ngħidu kemm. Id-dinja tal-ktieb tal-pubblikazzjoni hija xi ħaġa fil-familja, jiġifieri fil-familja tiegħi Missieri u qablu anki n-nanna tiegħi kienu diġà jaħdmu fil-kotba, kellhom negozju fil-kotba, oriġinarjament kien iżjed fil-bejgħ tal-kotba, ftit ftit resaq lejn il-pubblikazzjoni u llum huwa esklużivament pubblikazzjoni. Jien personali, uff, issa ili kważi 25 sena naħdem f'dax-xogħol, jiġifieri. U David? Aħna m'iniex daqs qisu madwar seba' snin ilu bdejna, komplejna xi ħaġa li diġà kienet hemm, imma l-forma tad-dar tal-pubblikazzjoni tad-dar tal-kotba li teżisti llum, speċi aħna mbagħad xprunajniha u komplejna ntejbuha kemm minn ġewwa l-kontenut u kemm minn barra l-libsa biex illum flimkien ma' Chris u Joe naħseb fost l-aktar djar tal-kotba attivi dan il-grupp tagħna. U x'ressqek lejn il-pubblikazzjoni? Naħseb l-imħabba tal-ktieb li tkun diġà ġo fik u anke l-fatt li fil-każ tagħna d-dar tal-kotba hija estensjoni ta' xi ħaġa ikbar li nagħmlu u konna ilna nipproduċu kotba għal ħaddieħor, għal awturi oħra li they go self-publishing pereżempju. Allura kien pass naturali li mbagħad inwaffqu l-kappa ta' dar tal-kotba wkoll. Tajjeb, u Joe inti Bonġu. Mela, hi bażikament twielidt fil-kotba. Meta l-Papa beda l-klabb jien kelli seba' snin u bħal ħuti l-oħra kelli nagħti sehmi wkoll dak iż-żmien. B'mod attiv dħalt fin-negozju fl-1996 U minn hemmhekk, ovvjament, bħalma jiġri dejjem, jidħol demm ġdid u jagħti bixriet u viżjonijiet differenti għall-Ktab. Però l-għan aħħari jibqa' dejjem l-imħabba lejn il-qari, l-imħabba lejn dak kollu li jagħmilna Maltin u fuq kollox, bħal żewġ kollegi li għandek f'idejk hemmhekk, hija l-imħabba tal-kotba li żżommna hawnhekk. Tajjeb wisq. U ħafna jgħid ma il-Maltin jaqraw din mistoqsija jistaqsuhieli ħafna lili. U jgħiduli ma l-ktieb Malti għadu ħaj, għadu jinbiegħ. U jiena xtaqt nistaqsi lilkom għax intom ovvjament tgħixu fil-kotba. Li kieku kelli nistaqsi lilkom, il-ktieb Malti għadu ħaj, jinbiegħ, hawn suq għalih, hawn lok għalih, I mean, intom tippubblikaw, jiġifieri naturalment hawn suq għalih. Imma kemm huwa ħaj? Nibdew bik Chris. Naħseb Trid issir distinzjoni naħseb jiena, eh, fatt l-ewwel parti tal-mistoqsija tiegħek meta qed il-Maltin jaqraw li hija ovvja ma kultant ma niftakruhiex li Malta, ovvjament aħna pajjiż bilingwi. Jiġifieri meta ngħidu l-Maltin jaqraw, iva jaqraw, imma eh, il-maġġor parti huma l-kotba meta ngħid bl-Ingliż mhux kotba lokali ġo popolati Ingliż, għax dawk għalija qishom kotba Maltin. Huma kotba Maltin fil-fatt. Kotba jiġifieri imports biex ngħidu hekk, meta tmur inti ssib ktieb Ingliż li ġie ppubblikat l-Ingilterra qiegħed hawn Malta l-bejħ, ġifieri Kif semmejtlek, jiena sa qisu sa xi għaxar snin ilu kont involut anke f'ħadd tal-kotba u kont nara ta' kuljum. Jiġifieri iktar minn 90 fil-mija, kont nikkalkula bejn 90 u 95 fil-mija tal-kotba li jinxtraw kienu kotba barranin. Jiġifieri għalhekk għax ġieli ssir din il-mistoqsija, imma daqskemm jaqraw il-Maltin, daqskemm jinbiegħu, daqskemm, qas ngħidu daqskemm hawn qed tal-kotba għax qed jonqsu ħafna, imma Eh, allora kif mbagħad qed tgħidu l-ktieb Malti, jiġifieri naħseb il-ktieb Malti kollha kemm aħna, David, Joseph, jiena, ehm, naħseb u milment nagħmlu l-mirakli biex inżommuh eh, ħaj, però eh, irridu ma rridux ninsewa dik li l-maġġoranza tal-kodba qed jinqraw huma kodba barranin, ġifieri aħna rridu niġġieldu terġa' fil-pajjiż tagħna stess. Mal-kodba barranin. Ekku, ma' kodba barranin li inti kif tista' tikkompeti u tiġġieled ma' dawn huma ġganti internazzjonali ħafna drabi, jiġifieri ara anke l-ispend, l-flus li jkollhom biex jonfqu fuq marketing għal argument ma tistax tqabblu ma' li jkollna aħna t-tlieta. U David, inti x'taħseb? Nikkonkorri ma' Chris, jiġifieri qed niġġieldu David Gulija, jekk hemm ġlieda wara kollox għax aqqas nibdew. Il-verità li s-suq barra tant hu kbir li huma ggerjati għal marketing kbir għal kull ktieb li jippubblikaw, speċjalment ta' awturi mbagħad aktar magħrufa, tista' timmaġina x'team x'team sħiħ ikollok wara l-produzzjoni ta' dak il-ktieb. Li nżid ma' Chris ukoll li wieġeb tajjeb ħafna fl-opinjoni tiegħi hija li mill-esperjenza tagħna wkoll qed niltaqgħu ma' ħafna qarrejja li speċjalment niltaqgħu hawnhekk fil-Festival tal-Ktieb Qarrejja li jaqraw ħafna, pero huma ftit. Ġifieri int għandek sezzjoni ta' Maltin li jien nemmen li jaqraw ktieb tnejn fix-xahar u jixtru wkoll. Pero mbagħad għandek il-kumplament li din hi sezzjoni żgħira wisq, il-kumplament li jekk tistaqsi meta l-aħħar li qrajt ktieb, probabbli jgħidlek meta kont l-iskola, li mhix ċajta. U allura dak is-suq li rridu anke sa ċertu punt aħna nimirħu fih, nespandu u għalhekk l-isforzi tajbin speċjalment Kris ikollhom ħafna kotba tat-tfal li minn hemm irridu nibdew biex indarru li kull librerija jkollha at least xkaffa kotba, mhux qed ngħid librerija ta' xkaffa żgħira kotba, nibdew minn hemm. Għax jekk mhux se nrawmu dik il-imħabba għall-ktieb u l-kreattività li jista' jti ktieb u hija xi ħaġa personali wkoll sa ċertu punt. Il-qarrej jidħol f'relazzjoni personali mal-ktieb. Jekk mhux se se nkomplu nkabbru dik, li sforzi qed isiru ovvjament, wisq nibża' li dak in-numru ta' qarrejja li jaqraw ħafna imma mbagħad ħafna ma jaqraw xejn, se nibqgħu fejn qegħdin u jridu jsiru sforzi f'dan f'dan il-att ukoll naħseb. U inti Joe kif issibha din il-kompetizzjoni bejn il-ktieb Malti qed jikkompeti mal-ktieb barranin? Jiena naħseb wieħed minn tal-bidu li kont plegajtha, ġifieri din l-anomalija fis-suq tagħna. Tajjeb li ngħidu li l-istatistika ta' min jaqra mhijiex l-istatistika ta' min jixti ktieb jew min kapaċi jixti ktieb. U naħseb li nkunu qed indaħħlu rasna fir-ramel jekk ngħidu li l-Maltin jixtu jew jaqraw ħafna kotba. Jien mill-esperjenza tiegħi ngħid biss, Efra, li minn oriġinarjament 50 sena ilu meta konna nagħmlu rumanz konna tal-inqas nagħmlu elf kopja, Illum għall-istess rumanz nagħmlu 500. Jiġifieri, fuq medda ta' 50 sena, bil-popolazzjoni li kibret, bil-popolazzjoni li kienet iktar konxja u miftuħa għal tagħlim fl-iskejjel ta' qari, jiġifieri illum kważi l-illitteriżmu ma hijiex ma jeżistix imma huwa ħafna iżjed baxx minn 50 sena ilu, Però madanakollu, il-bejgħ ta' kotba naqas ħafna. Meta ngħid naqas ħafna, dan huma purchasing trends li naħseb tbiddlu f'dan l-aħħar deċennju. Jiġifieri mhu tort ta' ħadd, din mhux tort ta' policy, imma huwa mod kif inti tonfoq il-flus tiegħek, mod ta' prijoritajiet ta' x'għandek ta' kif għandek tagħmel. Sfortunatament, Il-ktieb laqatha f'dawn il-modi ġodda ta' kif wieħed jonfoq il-paga tiegħu. U allura naħseb jiena u sħabi kollha qed infittxu modi ġodda kif nilħqu s-suq ġdid, bażikament. U qed insemmu l-bejgħ tal-kotba u kif intlaqat, ovvjament bħalissa naħseb li l-pandemija kienet laqtet kull settur mal-pubblikazzjoni ovvjament tlaqtet ukoll. Lilkom, kif laqtitkom u xi sforzi għamiltu bħala djar tal-pubblikazzjoni biex tippruvaw tiġġildulha, biex tippruvaw tippromwovu l-kotba tagħkom aktar ħalli tippruvaw tbigħu kemm jista' jkun? Nibdew minnek, Joe. Mela, waħda mill-affarijiet ovvji kienet, li għamilna ħafna minnha, kienet li morna online. Però dan ma jfissirx li qed nilħqu s-suq tagħna għax Bil-pandemija hemm biża' kbir ta' nfiq ta' flus, jiġifieri kien hemm mumenti fejn kellna surges ta' bejgħ, però dan ma kienx biżżejjed biex jimla d-differenza bejn dak li konna nagħmlu s-soltu u dak li qed li effettivament qed isir bħalissa. Tajjeb li ngħid li l-Kunsill għamel għamel ħiltu biex jipprova jgħinna, però ovvjament kulħadd għandu l-limitazzjonijiet tiegħu. Rridu ngħidu wkoll li f'dil-pandemija għalqu l-iskejjel. Issa wkoll avolja fetħu qed jiftħu b'ċerta b'ċerta diffikultajiet. Is-suq tat-turiżmu spiċċa u l-events li konna norganizzaw, jiġifieri kollha konna norganizzaw events jew fl-iskejjel jew reading sessions jew lectures jew book launches jew book sales, dawn sfortunatament spiċċaw allura l-avenues fejn aħna nistħu nbigħu l-kotba dawn Spiċċaw kollha u l-online sfortunatament ma kienx biżżejjed biex jagħmel tajjeb għal dat-telf kollu. Intom għandkom xi żżidu? Naqbel ma' Joe. Fil-bidu tal-pandemija inċidentalment naħseb uħud minna rajna żieda għax jew moviment ħa ngħidu hekk għax kulħadd beda joffri online u jagħmel iwassal il-ktieb. Iwassal il-ktieb le bil-posta jew bl-idejn anke b'dawk l-ispejjeż assorbiti mill-pubblikatur stess. Però dik iċ-ċaqliqa naqbel ma' Joe, kienet kienet ċaqliqa naħseb ta' xi ħaġa ġdida li ma konniex għadna nafu x'inhi, nies li ħasbu li u hekk ġara li se jinqaflu għal numru ta' ġimgħat ġewwa u kien hemm min ħaseb. Dawk il-qarrejja li semmejt jien qabel probabbli, jiġifieri jgħidu fejn soltu noħroġ nixtri ktieb ħa naħseb nixtri tnejn tlieta bil-less. Però naħseb jiena l-industrija tagħna ovvjament mhix speċjali iktar minn ta' ħaddieħor u kważi kważi r-riżultati ta' dan li għaddejjin minnu rridu narawh mhux issa Imma fis-snin li ġejjin, jiġifieri naqbel ma' Jo, ir-riżultati fjakki qed irridu naraw vera x'fissru s-sena d-dieħla jekk il-Bambin Rhit u possibilment anke ta' wara u biex nerġgħu nqumu b'modi ġodda biex nipprovaw nirkupraw ftit minn dak li ntilef fil-verità. Għandek xi żżid, Chris, ma' din? Naqbel ma' kull ma qal David u Joseph li nżid biss ukoll ma' li semmew li kif qal David Il-konsegwenzi ta' dan se narawh 'il quddiem anki ngħid għalija f'żmien li jkun iżjed diffiċli għax il-bejgħ ovvjament naqas b'mod sostanzjali, inti l-investimenti u r-riskji li tista' tieħu ħa jonqsu. Jiġifieri jekk jiġi xi ħadd bi proġett li ġeneralment ngħid, ara dan ħa nieħu riskju fuqu, jabbi jkun xi ħaġa interessanti, Inkun onest, dax-xhur qed naħsibha darbtejn. Għaliex ovvjament inti meta Mhux inti żmien tar-riskji. mhux żmien tar-riskji għax qiegħed jiġifieri kif semma Joseph ukoll l-iskejjel kienu magħluqin, issa avolja fetħu l-libreriji ġo l-iskejjel magħluqin tista' tgħid kważi kollha għax jikkunsidraw ma jridux it-tfal jitħalltu eċċetera, allura ovvjament ix-xiri ngħid għalija nippubblika wkoll ħafna kotba għat-tfal li l-bejgħ lill-iskejjel għal-libreriji kien parti sostanzjali ta' li nbigħu, dak għan niżel għal żero pratikament dis-sena. Sewwa. U qed insemmu meta jiġi manuskritt quddiemek, forsi għal dawk li qed isegwuna li jaspiraw li jippubblikaw ktieb u jgħidu ma x'nista' nagħmel, x'nista' nagħmel biex nippubblika ktieb. Intom bħala pubblikaturi, meta jiġi manuskritt quddiemkom, issa ovvjament hemm ġeneri differenti u poeżija differenti mill-proża, eċċetera, mill-ktieb tat-tfal, Imma xi tfittxu? X'inhuma l-aspetti ewlenin li tfittxu meta jiġi ktieb quddiemkom? Ovvjament intom ħa taħsbu mill-lat ta' bejgħ, jiġri x'ħa jinbiegħ. Imma forsi tistgħu tagħtuna daqsxejn ħjiel eh, x'inhuma l-aktar affarijiet li tfittxu fi ktieb. Forsi nibdew bik, David. Kif qal Joe l-ewwel ukoll iktar kmieni, Il-kompetizzjoni bejnietna, kemm aħna kollha ħbieb, żdiedet ukoll. Jiġifieri fi żmien il-Papa ta' Joe, u anke meta Joe niftakru iżgħar jiġifieri, kien hemm tant pubblikaturi li qed jippubblikaw tant kotba. Illum hawn naqra iktar pubblikaturi li possibilment qed jippubblikaw aktar kotba. Jekk tara n-numru tal-ISBNs li jinħarġu, għalkemm mhux neċessarjament kollha kotba, ma tibqa' impressjonat għall-mument. Allura d-djar tal-kotba, naħseb jiena, ukoll jibdew ifittxu dik ix-xi ħaġa li tagħtik naqra edge. Daqq qisek qed jien naf ħriġt karozza ġdida fis-suq, issa jekk hux id-disinn, jekk hux għax hybrid, jekk hux. U għall-grazzja t'Alla naħseb jiena talent hawn, hawn Malta, jiġifieri f'dal-aħħar snin naħseb kull dar tal-pubblikazzjoni Introduċejna numri ta' awturi ġodda li jikkumplimentaw dawk iktar antiki, dawk li huma familiar, ismijiet familjari mal-qarrejja. Manuskritt ġdid tipprova li jeċitak. Sawda kif trid, jiġifieri f'sens li trid issib dik ix-xi ħaġa li tgħid wow. U naturalment nistqarr li mhux kull ktieb, inkluż aħna li nippubblikaw, itik dik il-wow factor. U mbagħad li semma Chris ukoll allura kemm inti se tinvesti, għax imbagħad anke nidħlu allura mhux biss qari tal-provi imma eżempju l-editjar li rawh għandna l-aħħar ktieb jien naf ġimgħatej ilu rawh erba' persuni differenti li dawk ikomplu jżidu l-ispejjeż imma x'hemminna fih, ħemminna li dan ħa jkun wieħed mill-aħjar, mill-isbaħ tagħna. Allura trid tibqa' tirfinah. Trid tibqa' tirfinah. Jiġifieri meta tirċievi manuskritt filwaqt li jista' jgħidulek Chris u Joe nirċievu ħafna u Kważi battalja mal-ħin biex inti taqrahom kollha biex tagħti toħroġ l-ewwel rispons tiegħek, hux vera? Ħa nkompli, le, ħa nkellmu l-awtur. Naħseb imma jrid ikun hemm dik il-wow factor u li tgħid isma' din letteratura sabiħa u ma nafx nispjegha mod ieħor, ngħid il-verità jien. Chris. Ekku. Eh, jekk nista' nżid xi ħaġa anke kif qal David li l-ammont ta' kodba żdiedu u l-kompetizzjoni allura żdiedet anke internament. Eh, ir-raġuni hija wkoll semmiha eh, Joseph iżjed kmieni li t-tiraturi tant naqsu. Mhm. Issa, kif kienet jgħid David, inti l-investiment fuq ktib jekk qed isemmi l-editjar qari tal-provi id-diżin dawk in-nies ħallasom l-istess si jekk tagħmilx tiratura ta' 200 kopja mhm. jew tagħmilx ta' 5000. Jiġifieri l-ispejjeż huma l-istess għal dħul ħafna inqas. Jiġifieri jien biex inġib l-istess dħul li anke għaxar snin ilu kont ngħidu ħmistax-il sena ilu kienet normali li ktieb tat-tfal tagħmel tiratura ta' 5,000 kopja. E, illum il-ġurnata qas noħolmuha, illum il-ġurnata tista' Taħsbu minħabba l-online forsi inqas tfal qed jaqraw għax inqas Tfal qed ifittxu l-ktieb, jien naf għax jużaw it-teknoloġija. Hemm ħafna raġunijiet, il-kollegi tiegħi ġa semmew uħud minnhom, jiġifieri saret deċiżjoni, Joe l-ewwel semma qal saret deċiżjoni ta' kif jintefqu l-flus. Eħe, hawn iżjed anke mhux kotba. U ħaġa li aħna nħobbu l-kotba ma nirrealizzawx, il-qari huwa wieħed mill-eżjed passatempi ta' consuming. Inti biex taqra ktieb trid minn tliet ijiem sa ġimgħa sa xahar skont kemm tkun tħobb taqra. Għal kuntrarju film twil kemm u twil ħadlek sa tgħid tliet sigħat minn ħajtek u daqshekk rajtu. Jiġifieri għal konsumatur li qed jiddeċiedi mhux għax jiġifieri ħajjajt jien ħanixtri ktieb u naqra storja hemm jew ħammur ħanka niżżel streaming nara film. id-demand fuq il-ħin tiegħu ħafna inqas. Jiġifieri dawn l-affarijiet qed jinfluwenzaw ukoll, naħseb. U inti Joe, kont qed nistaqsuk, kont qed nistaqsikom iktar fuq il-manuskritt, żvijajna ftit, iva, ma jimpurtax. Fuq il-manuskritt naqbel perfettament ma' dak li qal David, infittxu dejjem dak li huwa l-wow factor, mhux dejjem issibu, mhux dejjem dak li jeċċita lilek neċessarjament ħa ħa jeċċita lil ħaddieħor, u allura u allura hemmhekk insibu nippruvaw jekk nemmnu f'xi ħaġa impoġġu l-ħiliet kollha tagħna meta qed ngħidu ħiliet dawn jinvolvu anki kif semmew David u Chris jinvolvu anki eh, spejjeż, jiġifieri għal ammonti żgħar ta' tiratura u ta' beħlisi wara dik mhux dejjem anzi tiġbor il-flus tiegħek. Però ħa nagħmel digression żgħira għax l-argument ta' Chris huwa tajjeb ħafna li kien qed isemmi f'dan il-kuntest. L-ikbar, jekk nistgħu insejħulu għadu jew fejn saru dat-tibdil fil-purchasing trends kienet l-avvent tas-smartphone. Illum il-ġurnata, u din hija psikoloġija xjentifikament pruvata, fil-ħajja tagħna nqattgħu ħafna iktar ħin naqraw fuq il-mowbajl, fis-sens li inti qiegħed f'waiting room mhux taqbad magazine jew tieħu ktieb, taqbad il-Facebook, il-Facebook fuq il-mowbajl phone tiegħek. Allura inti, fejn għoxrin sena ilu l-unika mod ta' żvog tiegħek kien jew tara t-television jew taqra ktieb, u ħafna drabi kont tippreferi taqra ktieb għax bi ktieb se timraħ iżjed, illum il-ġurnata ma tiflaħx inti fl-aħħar tal-ġurnata jew fil-ħin liberu tiegħek terġa' ssib xi ħaġa oħra li int tkun ilek tagħmilha ħafna iktar, ħafna iktar matul il-ġurnata. Jiġifieri matul il-ġurnata instab li qed taqra ħafna iżjed, però m'intix neċessarjament qed taqra ktieb. Letteratura forsi ħadet daqqa minn dak il-lat. Ħa tieħu daqqa għax hemm konsegwenzi gravi jekk dawn it-trends ħa jkomplu. Ġifieri jekk aħna b'mod mhux konxju qed innaqqsu l-ammont ta' letteratura jew letteratura tajba li npoġġu fis-suq, eventwalment hija l-letteratura Maltija li ħa tbati. U xtaqt nistaqsikom ukoll, ovvjament intom bħala pubblikaturi qisu kull dar tal-pubblikazzjoni għandha naħseb ġeneru li tispeċjalizza aktar fih. Xtaqt nistaqsikom individwalment f'kull dar tal-pubblikazzjoni tagħkom x'jinbiegħ l-iktar? Chris, nibdew bik. Aħna tradizzjonalment u anki sal-lum iffukati iżjed fuq kotba t-tfal. Għandna imprint iċken għall-kotba Kotba fittizji tal-adulti, però il-focus, il-qofol jibqa' kotba tfal, ġifieri hija ċara li min-naħa tiegħi li żied li nbiegħu huma kotba tfal. Il-ġeneri jinbidlu dak bħal kollox, speċjalment fit-tfal jinbidlu mal-modi, ma' x'ikun qed jiġri anke barra, jekk hux fantasy, jekk hux iżjed horror, jekk hux avventura, jiġifieri dawn jinbidlu. Però Hawn it-tfal, b'kollox, imma anke fil-qari, huma ovvjament spiss iżjed miftuħin għal xi ħaġa ġdida, forsi mill-adulti, għal ħafna raġunijiet ovvji. Però, min-naħa l-oħra, bit-tfal għandek il-gatekeepers, ħafna drabi t-tfal iżgħar speċjalment, il-kotba ma jixtruhomx huma, jixtruhomlhom il-ġenituri, it-tijiet, in-nanniet. Allura, xi kultant tħabbat wiċċek ma' din ir-realtà li inti għandek kotba forsi ftit innovattivi, ktieb li inti temmen li għandu jmur tajjeb ħafna u li meta tittestjah anke mat-tfal, pereżempju fi skejjel, qabel il-pandemija ovvjament, tara reazzjoni tajba. Imma forsi għax ikun differenti minn dak li aħna l-adulti mdorrijin bih, il-ġenituri jaħsbuha darbtejn biex jixtruh, ġifieri għandek din is-sitwazzjoni. U fuq il-kotba tfal xtaqt nistaqsik ukoll għaliex aħna, pereżempju, Sa żmieni ħa ngħidlek, kbirna mal-kotba ta' Trevor Zara, kien hemm Mastru Gerfex ukoll fl-Amudez daw il-ħafna kotba tad-daħk, eċċetera. Illum il-ġurnata l-ġenituri kif qed issemmi inti forsi isibuha iktar faċli jagħżlu l-kotba għal uliedhom li huma iktar safe li huma kibru magħhom jew qishom jieħdu dak ir-riskju biex ngħidlek li jixtru kotba intom qed tippubblikaw ħafna kotba ġodda, tfal, eċitanti tħares lejhom hekk mimlin kuluri, illustrazzjonijiet bellezza. Nimmaġina li ovvjament dawn qegħdin jagħmlu bejgħ, imma l-ġenituri qishom ikunu xettiċi. Eħe, kif propju Sefra kif kont qed ngħidlek l-ewwel issibha issib mit-tnejn ovvjament, imma tiġri illi jien fan kbir ovvjament ta' dawn li tissemmi l-avventuri, jien ukoll kbirt bihom ta' Trevor u il-Pras Parrok u għadhom popolari ħafna u huma jirriflettu anka eh, parti eh, Karatteristika mill- karatteristika anka Maltija mill- wkoll. mill- mill-baggage kulturali tagħna ġifieri huma ħaġa importantissima. Eh, Però iva anka bil-kodba dik nara anka meta kont naħdem f'ħanut tal-kodba nara anka kont il-kodba barranin li il- Ikollok għadd ta' ġenituri li jmorru għall-kotba li jiftakru huma. Jgħidha tara t-tfal li jmorru ħajagħżlu ktieb, imma l-ġenituri jgħidulhom le le da da nixtru da għax niftakru da kemm kont nieħu gost naqrah. Jiġifieri, u jien dejjem ngħidilhom sakemm jagħżluh it-tfal jista' jkun reċenti, jista' jkun antik, jista' jkun li ma jogħġobx lilna, L-importanti li jogħġob lilhom. Però sfortunatament ikollok eħe ammont ta' ġenituri li forsi għax iħossuhom kif qed inti jħossuhom safe, ġifieri qed huma ċerti qed jagħmlu ħaġa tajba li jagħtuhom xi ħaġa li jiftakru huma, ma mhux dejjem tkun produċenti l-ħaġa. Tajjeb. U issa mill-kotba tfal nimxu għal Horizons, il-Horizons x'inbih l-iktar? Fokati fuq proża adulta, rumanzi u novelli l-aktar. U anke poeżi, intom Bħala dar ta' pubblikazzjoni eh, għandi l-impressjoni li tinti pubblika ħafna pajjiżi u anke ġew qabel però, mhm. ġifieri u anke meta semmejt l-ewwel jiġik manuskritt waw. Aħna kollha naqraw ġieli pereżempju qlajna romanzi ta' xi ħadd li rebaħ il-Premju Nobel għal-Letteratura pereżempju, jew jinnaf il-Booker Prize. Fil-verità, meta taqra dan it-testi barranin, Anke jekk b'xi mod jiġi xi ħadd Malti li jtik dik dak il-livell, għax fil-verità għandna min jikteb b'livell li sfortunatament peress li l-marketing tagħna jibqa' ma' dawn l-erba' gżejjer tagħna, ma joħroġx 'il barra anke peress li l-lingwa, l-ilsien Malti mhuwiex mifrux. Imma fil-verità, u argument li tqajjem qabel, tiġi f'dubju, mhux taċċettahx, għax ikun pride li dik id-dar tal-pubblikazzjoni li tippubblika dak l-awtur, imma Kemm il-kopji saħbieh, bħal poeżija. Xi meta inti tirrealizza li dan isma', peress li mhuwiex mainstream u mhuwiex rumanz li ħa jaqrawh ħafna qarrejja, huwa iktar, jien naf, xi monologu ta' awtur mill-bidu sal-aħħar, pereżempju, qed jirramixxi fuq il-ħajja tiegħu, jien naf, imma jkun letteratura tajba. Imma fil-verità meta tgħid dan, aħseb jekk inbiegħ tliet mitt kopja, ħafna. Il-poeżija hija każ, it-tlieta, it-tlieta ppubblikajna poeżija, t-tlieta nafu x'jiġifieri li l-poeżija, il-dar tal-kotba dejjem titlef prattikament. Jiġifieri sakemm ma jkunx hemm xi fond tal-ktieb Malti li, li, li jissussidja ċertu poeżija jew xi premju ieħor, il-poeżija dejjem, u nerġa' ngħid bħalma ġew qabel, di trend anke barra minn Malta. Il-Penguin kien jippubblika ħames kotba ta' poeżija kull xahar. Illum l-istatistika turi li niżel għal wieħed. Ġifieri din hija fatt, imma allura l-mistoqsija kif qal Chris l-ewwel ukoll tiġi f'dubju x'nagħmel ma nippubblikax, nippubblika għall-imħabba u din hija l-ħin kollu niġġagiljaw bejn dawn iż-żewġ issa bħal kull ħaġa oħra inti jkollok ħaġa li forsi marret aħjar milli stennejt li tispiċċa tissussidja dil-ħaġa. Ġifieri dik fil-verità li nagħmlu, la trid iżżomm dik il-bilanċ li bħalma Chris fuq il-kotba tat-tfal, aħna tal-adulti Joe għandu kollezzjoni Meritensja sabiħa ferm. Xorta mbagħad tippubblika manuskritti oħra, kotba oħra li taf li żgur qas se tfendi ġifieri, imma tippubblikhom għall-ġid tal-letteratura Maltija. U inti Joe fil-każ tal-Klabb Kotba Maltin u l-Mizzi Books ukoll, x'jinbigħ l-iktar? Mela, bażikament aħna, kif qal, kif qal jew kif qed tgħidu wkoll intom kollha, qisu għandna l-qasam tagħna għalkemm tajjeb jew ħażin nagħmlu ftit, ftit minn kollox. Aħna tista' tgħid magħrufin għall-kotba tagħna fuq il-lingwa Maltija u l-istudju tal-lingwa kif ukoll fuq il-militenzja, ġifieri kotba dwar l-arti, kultura, storja li mhux neċessarjament ikunu bil-Malti imma ħafna drabi nagħmluhom bl-Ingliż biex nippruvaw nilħqu ftit suq ftit ikbar. Barrani. Bażikament. Tajjeb li ngħid li llum hemm ċerta standards ta' kif inti tagħmel ktieb ta' storja jew arti fis-sens tal-arti iktar milli tal-istorja. Jiġifieri jekk inti qed titkellem fuq l-arti speċjalment dik viżiva, jiġifieri qed nitkellmu fuq pittura, jekk inti dan ma tagħmlux bil-kulur, ifhem inti llum you are out of the market kompletament. Jiġifieri int kif tista' tispjega l-pittura ta' Mattia Preti jew ta' tifhem, jew ta' xi ħadd, jew ta' Caravaggio li għandna li għandna Malta, però anki ta' artisti kontemporanji, jiġifieri. Jew ma rrid insemmi l-ħadd biex ħadd ma jieħu għalih, jiġifieri semmejt tnejn mejtin u ilhom mejtin mhux ħażin. Inti kif tista' tispjega l-impatt jew l-istorja wara wara x-xogħlijiet tagħhom li jinsabu Malta jekk inti ma tkunx fuq l-istess livell ta' pubblikaturi oħra barranin li qed jitkellmu fuq artisti artisti kbar. Din ukoll titfa' onus kbir għax il-produzzjoni ta' kotba tal-arti hija hobby expensive ħafna, jiġifieri li mhux biss tinvolvi fotografija li huwa ovvju, jiġifieri inti tqabbad fotografu tajjeb, imma jinvolvi wkoll ammont kbir ta' permessi biex tidħol fi knejjes, f'mużewijiet, fi djar privati. Ġieli anki mmorru f'mużewijiet barra minn Malta, mhux fiżikament imma nitolbu permessi minn mużewijiet, kollezzjonijiet barra minn Malta biex ituna dawn il-permessi li mhux dejjem huma faċli iġġibhom u ħafna drabi jiswew ukoll il-flus. Sfortunatament il-ħin qed jiskadilna x'taqt nistaqsikom ħafna iktar mistoqsijiet għax suġġett interessanti immens. Però, mistoqsija għal dawk li toġobhom ħafna l-pubblikazzjoni. Hawn lok għal aktar pubblikaturi hawn Malta u apparti hekk, hawn opportunitajiet jiena personalment ma naħsibx li hawn is-saġġ, imma hawn opportunitajiet għal min jixtieq jitrawwem fil-pubblikazzjoni għal min jixtieq jitħarreġ fiha? Chris? Ovvjament, kif semma David l-ewwel aħna kollegi ħbib imma kompetituri. Ovvjament, meta jkun hawn il-pubblikatur ġdid huwa kompetitur ġdid. Jiġifieri, però is-suq huwa dejjem miftuħ, però ir-realtà hija li kif semmejna kollha kemm aħna, is-suq tantu diffiċli jekk xi ħadd dieħel fid-dinja tal-pubblikazzjoni minn għalih għax huwa business fejn ħa jagħmel ħafna flus, Jarralu, ġrat kemm-il darba t-tlieta li aħna niftakru każijiet ta' nies, affarijiet li li bdew u għalqu fi żmien qasir, jiġifieri għax hija industrija kif kif semmew sħabi li tagħmilha għall-imħabba għal għax tkun ħafna drabi trawwim b'din il-ħaġa. Dwar kif titrawwem fil-pubblikazzjoni, hawn min jagħmel jibda kif jgħidu jitla' l-iskaluni waħda waħda, jibda jaħdem f'dar ta' pubblikazzjoni, ma tistax bħal kollox tibda mal-ewwel mhm. qed tmexxi dar ta' vokazzjoni għax tkun preżuntur trid tibda mill-bidu. Eh, għaw korsijiet ma jidhirx hawn Malta, jien kont mort eh, Aberdeen nistudja, eh, għaw barra minn Malta, ġifieri għaw dejjem xejn bħal f'kollox xejn ma faċli ovvju ma Ekku. David? Eh, is-suq jissetja lilu nnifsu kif qed jgħid Chris, jiġifieri u s-suq nafu dak li hu, mhux se nkomplu ngħidu għadin ħaġa. Ħanda għor naqra l-mistoqsija wkoll hekk hawnx lokal aktar awturi pereżempju ġodda, għandna ħafna żgħażagħ qed jistudjaw li eħe dejjem hemm lok, naħseb ehm, it-tlet idjar tal-kotba li qegħdin hawn illum dejjem tajna spazju u konna minn ta' qudiem li introduċejna ismijiet ġodda, Ovvjament l-awtur inħeġġuh jew l-awtriċi li tagħmel xogħolha wkoll tajjeb, jiġifieri ma jfissirx l-ewwel manuskritt li ktibt taħseb li huwa l-isbaħ l-isbaħ rumanz jew jew jew ġabra ta' poeżiji li qatt ktibt. Trid trid tkisser lilek innifsek, tħabbat ma' ħaddieħor, Tirrevedi taqra ovvjament ħafna dejjem. inti trid għax titgħallem hemm. biex kemm jista' jkun eħe forsi forsi jinħarġu da' talenti ġodda fil fis-snin il-quddiem u l-letteratura Maltija tkompli tikber bil-mod kif kif qed ngħidu imma xorta b'mod sabiħ. Joe, għandek xi żżid ma' din il ma' din il-mistoqsija? Le, it-trend hija l-istess, jiġifieri jiena l-unika ħaġa li ngħid hija li suq b'saħħtu jġib miegħu ħafna players, jiġifieri f'dal-mument naħseb l-ikbar players li hawn huma l-ispekulaturi tal-bini u dawk li jibnu. Jiġifieri b'mod naturali dak huwa l-ikbar suq li huwa l-aktar b'saħħtu hawn Malta u ovvjament aħna nibqgħu l-erba' tieq taqdes li qegħdin għax is-suq huwa dik. U l-aħħar mistoqsija, diġà semmejtha ftit inti David, imma x'tixtiequ taraw aktar fis-suq tal-pubblikazzjoni u L-aħħar ħaġa wkoll, forsi tistgħu taraw aktar fondi, tixtiequ taraw aktar fondi, aktar għajnuna finanzjarja. Sar ħafna ta' il-Kunsill tal-Ktieb, il-National Literacy Agency, il-fondi differenti ta' premji li jkun hemm. Il-Premju tal-Ktieb illum sar iġorr miegħu premju sabiħ għall-awtur ukoll, apparti l-prestiġju għad-Dar tal-Kotba. Ovvjament naħseb dal-aħħar kien sar eżerċizzju mill-KNK li eżerċizzji differenti ma' kemm l-awturi u d-djar tal-kotba naħseb irridu nerġgħu issa anke wara l-pandemija bl-iskuża tagħha nagħmlu round ieħor ras imb'ras sew ehm, biex nippjanaw naqra s-snin li ġejjin. Għandna bżonn ideat forsi iktar kreattivi, m'għandix risposta lihom illum, għandna bżonn impetus ġdid. U ta' min Nieħdu din il-pandemija anke bi skuża tajba biex ejja nerġgħu niltaqgħu kollha flimkien, ejja nippjanaw ftit għas-snin ta' quddiem. Min-naħa tiegħek, Chris, x'tixtieq tara aktar fis-suq lokali? Ara, l-ewwel mistoqsija biex inwieġeb il-mistoqsija eżatt tiegħek, x'nixtiequ iżjed, iżjed arrejja. Semmiha l-ewwel David, dik hija kull industrija f'kollox jekk m'għandhiex il-klijenti m'għandha xejn. Issa aħna għar-raġunijiet kollha li semmejna u se noqgħod nirrepeti, Dawn qegħdin jonqsu, tal-ktieb Malti nerġa' ngħid, jiġifieri ktieb ippubblikat lokalment. Dawk li għandna bżonn, dik hija l-iżjed ħaġa kruċjali. Għax inti industrija li kif qalu the market speċi sets itself, li inti jekk għandek in-nies qed jaqraw iżjed mela hawn iżjed rikjesta għall-kotba, dak min jaqra iżjed, il-kotba li hawn ħa jaqrahom iżjed malajr u dejjem irid iżjed u dejjem ħa jixtri iżjed, jiġifieri l-ħaġa, jiġifieri dik naħseb hija l-ħaġa kruċjali. Dwar fondi, ovvjament, kulħadd ifittex, imma għar-raġunijiet li semmejna mill-ġdid fejn ċertu kotba, speċjalment fejn tidħol letteratura, jiġifieri jekk humiex poeżiji, humiex proża, li huma forsi naqra inqas mainstream, u l-bejgħ qed jinżel kif qed ngħidu tliet mitt kopja, mitej kopja jew inqas, umanament kull min għandu naqra għarfien anke bażilari ta' accounting, ta' costings, ma tistax tifdihom, qas b'ebda miraklu ma tistax tifdihom. Jiġifieri il-fondi mhumiex xi ħaġa aħ x'gost ħa nixtieq xi fondi, le huma kwistjoni ta' ħajja jew mewt bħala industrija, ġifieri għax inti nkella ħa nispiċċaw biss nippubblikaw dawk l-affarijiet li aħna ċerti li ħajimxu. Mbagħad minn hemm tiġi noqos ta' innovazzjoni, minn hemm jiġi inqas nkun nistgħu naffordjaw inqas nieħdu riskju f'awturi ġodda, ħaġa li kif semma' David it-tlieta li aħna Dejjem għamilna, jiġifieri ddur iddur dik hi, għandek bżonn il-fondi biex tippubblika dawk li l-inqas, il-kotba li l-inqas jimxu u għandek bżonn iżjed qarrejja, dejjem iżjed qarrejja. U qabel nisimgħu wkoll lil Joe, qed insemmu l-fondi, naf li dal-aħħar hawn iktar sforzi biex il-kotba Maltin jiġu ppubblikati barra minn Malta permezz ta' fondi pereżempju ta' traduzzjoni u naħseb li djar kollha tal-pubblikazzjoni tagħkom titħlu f'dan il-qasam u tittraduċu jkollkom traduzzjonijiet tal-kotba li tippubblikaw intom bil-Malti. Kemm tgħidu li forsi ftit fuq hekk ukoll apparti qed nżid mistoqsi oħra. Eh, ma nafx nistax nżid kelma fuq li kif saqsejt. Eh, ħaġa forsi ma jafux ħafna nies hija dawn ukoll affarijiet tajbin li jsiru pubblikazzjoni barra minn Malta, però il-pubblikatur jidħol ftit li xejn fiha l-ħaġa. Ġieħu ġilieħu rwol qisu ta' aġent, imma kemm min-naħa finanzjarja, kemm min-naħa kull aspett, jekk ktieb ġie tradott barra minn Malta, aħna nkunu tal-ewwel nieħdu gost kif semma David hemm il-prestiġju u aħna hemm ċertu anke tħossok validat li għażilt li ħadd riskju fuq ktieb. Però il-kuntratti, il-ftehim huwa jsir bejn l-awtur u Id-dar tal-pubblikazzjoni barranija, jiġifieri biex inkun veru blunt, il-pubblikatur Malti ma jieħu xejn prattikament. Jiġifieri hija xi ħaġa sabiħa immens, xi ħaġa li lilna tagħmlilna ġieħ, imma mhijiex dik it-triq li ħa twassal il-ktieb Malti biex il-pubblikazzjoni Maltija biex tkun żied b'saħħitha eh, bħala industrija. Inti għandek xi żid fuq il-pubblikazzjoni. Le, le, naqbel, anzi jiena f'sentenza waħda li jekk aqqas nibdew. Jiġifieri fil-verità saru tentattivi naf anke minn sħabna li tipprova timpromovi awtur li hawn Malta mar tajjeb, għandu letteratura tajba, tagħmel kif qal Chris, tidħol aġent kważi inti għas finalment fuq mill-ftehim ikollok. Imma fiswi Ingliżi, Franċiżi, Italjani, Spanjoli, ma nafx, forsi l-iktar erba' lingwi mifruxin. Il-verità li l-kotba Maltin li ġew tradotti kienu permezz tal-fond tal-ktieb, ġew tradotti f'ilsna wkoll żgħar bħal ta' Malta, Slovan, Slovakk jew jew jien naf Għarbi insomma, lingwa kbira. Imma imma sa fejn naf jien, I stand to be corrected, kien through that fund. Ma jidhirlix li hawn awtur Malti rnexxielu jagħmel isem barra minn xtutna. bil-traduzzjonijiet mill-Malti għal lingwi oħra. U Joe, ġviri għandi żewġ mistoqsijiet mela. għalik issa. Dwar it-traduzzjoni u tixtieq tara aktar fis-suq Malti tal-pubblikazzjoni u tixtieq xtara aktar għajnuna lill-pubblikaturi eh, anka permezz ta' fondi għajnuna finanzjarja, eċċetera. Mela, din tal-fondi, Sephora, iġġibli f'moħħi l-kwistjoni tal-, jew dak il-proverbju Ċiniż, jekk għandix nieħu ħuta, il-ħuta jew għandix nieħu l-qasba. Jiena nippreferi nieħu l-qasba. Ħafna drabi l-fondi qed ikunu biss handouts. Jiena aktar minn hekk nixtieq nara aktar għarfien lejn ix-xogħol tagħna, aktar rispett lejn ix-xogħol tagħna. Per eżempju, aħna l-banek ma jifmunix, jaħsbuna bookshops, bejjija tal-kodba, aħna produtturi tal-kodba. So, il-Malta Enterprise laqqas niffiċerjaw fuq magħhom, jiġifieri biex aħna ħadna l-COVID assistance kellna nagħmlu front komuni biex biex biex jifmu x'aħna nagħmlu. Il-posta ma tifhimniex. Ġifieri posta għalina hija an edit expense li huwa deterrent biex eh, Maltin barra minn Malta jew ħaddieħor li jkun interessat jixtri l-kodba il-kodba Maltin ma jinxtarawx. So, għandna problema enormi mal-Kunsill tal-Arti li lilna ma tarafnix. Ġifieri dawn huma kollha affarijiet li lili eh, jirritawni bħala pubblikatur. So, għax huwa nuqqas kbir ta' arfin u fejn jiena qed nitlob il-qasba mhux il-ħuta, jiena għidli kif għandi nistat ħalli naqbad il-ħuta u naqba naqbada, mhux it-tin il-ħuta nikol darba u daqshekk u naqba bil-ġuħ, bażikament. U dwar it-traduzzjoni għandek xi żżid ma' li qalu li. Dwar it-traduzzjoni hija din għalhekk għaddejt il-kumment fuq il-Kunsill tal-Arti. Il-Kunsill tal-Arti ma jagħrafnix, il-Kunsill tal-Arti li qiegħed jgħin għat-traduzzjonijiet jagħraf lill-awtur, ma jagħrafx il-pubblikatur, ma jagħrafx lill-investiment li għamel il-pubblikatur biex ippubblika dak il-ktieb li effettivament imbagħad qed issir traduzzjoni tiegħu. Barra minn Malta, il-ftehim isir il-ftehim ta' traduzzjoni jsir bejn pubblikatur u ieħor jew bejn l-aġent tal-pubblikat bejn l-aġent tal-awtur u l-pubblikatur, però through the publisher, mhux through a national agency. U din hija xi ħaġa li hawn Malta meta nqajmuha xi kultant qisna qed inkunu sovversivi, però naħseb wasal iż-żmien li x-xogħol tagħna bħala pubblikaturi jkun ikollu għarfien kif suppost u kif jistħoqqlu. Ħafna drabi nitkellmu fuq drittijiet, però ħafna drabi ninsew ukoll id-dmirijiet ta' kulħadd. Tajjeb, grazzi ħafna, nirringrazzjakom ilkoll tal-li kontu magħna. Nittama li permezz ta' din id-diskursata qasira li kellna xħetna daqsxejn iktar dawl fuq il-pubblikazzjoni, fuq il-pubblikaturi nfushom għax ħafna drabi naraw il-ktieb, naraw l-awtur u qajla naħsbu naħseb fil-pubblikatur ukoll. Grazzi lilkom kollha talli kontu magħna u grazzi lil kull min segwiena. Grazzi.